rokubata mvura zvatiri kubatira mvura isu savagari takaongorora tikaona kuti mvura yatichabata kana inobatsira tiri mapurazi matatu ari kushandisa dhamu saka tinoda kuita irrigation paseri pechikoma pamusoro apo tine mabhizinesi sende edu atiri kuda kundovaka mashopu ave kundovakwa tiri kutarisira kuti mvura iyo yatiri kuvakira dhamu pano ichabatsira kuirrigation ichabatsira kumashopu mumadhamu dhamu redu tichada kurishandisa pahove apa richabatsira zvipfuwo navanhu pakushandisa mvura the women are looking forward to start income generating projects from this way saka tachona chirongwa chedu chedhamu chichatibatsira mukuti katikange taiti go irrigation tine tariro yekuti tichatengesa muriwo Chaitawo zvehove tigotengeswa sezvinoitwa kuna natokwe mukosi zvakare tine tasiro yekutiwo pachavakwa mabhizinesi apa mvura yedu ichangewo ichishanda nezvipfuwo zvatinazvowo kuti tinzi musha hunge pane zvipfuwo at shingai matiba irrigation scheme honorable nyati has built canals to bring water from the way an irrigation scheme is already functional and improving the livelihoods of the people panguva yatakatangisa chirongwa chedu chegadheni ichi takachitangisa kari kagadheni kadiki diki kari kuzasuku saka tatangisa kudero ndopatakazopuwa gadheni rino rine lens taishosha nematanda tichiisa mbariro n'ombe dzichingopinda dzichitidyera zvakadero a non-governmental organization women and land came and assisted these women with fencing and cement to secure the garden and build canals zvaita saizvozvo e, eh, mp wedu vanyati ndopavakazoona pavakazochiuya vakafamba vakanoona kumusoro uko mvura kunobva mvura yedu vakaona kuti isusu tine dambudziko nemawiri aiita mvura iyi saka mp wedu vanyati vakabva vawisa skaveta vakativhurira trenchi ichibva kumusoro uko panova pajunction patinotorera mvura ichizouya kunoku vakabva vativhurirawo trenchi yedu kuti mvura yedu isvike kunoku zvakadii zvakanaka. This irrigation scheme has a membership of 36. They however appealed for the construction of a storeroom for tools and chemicals at the scheme. Dambudziko ratiri kusangana naro hatina pokuisira zvinhu zvedu ungave mushonga tinokwanisa kuti mishonga iya tinoweneza nayo kumba saka taitokumbira kuti dai tawanawo pokuisirwawo kuti tiwane kuti protection those are matools edu nekuvawo nekutengesawo macrops edu tiwanawo zvinhu zvepunduso zve zviri nani pamaprices A nutrition garden is already functioning at St. Francis Nema Anglican Church. This garden is benefiting people living with HIV. kana chikafu ichi chaibva tinogadzira mifushwa yatinopeka tichinotengesa uye kana zvichinge zvakadai tinotemhawo nekuti igadheni revanhu vanorarama nevari hiv vane vachitemha vachidya vachibatsikanawo pautano hwavo Dambudziko ratiinaro pari zvino negadheni yedu iyi inhau yemvura. Vanhu vari mupurojekiti iyi vazhinji vava vanhu vechikuru saka kutakura mvura kubva kure kuuya nayo apa zviri kuti netsei. Honourable Nyathi also donated 20 bags of cement for the construction of a play centre at the church. Tine purojekiti yedu yekuvaka Sunday school block yedu iyo pamwe chete nemaofisi echechi saka vakatibatsirawo zvikuru nemabags esimende anoita 20 musavezi primary school has come up with a new design of a kitchen garden they have converted all their flower beds into a garden and this has not only added beauty to the school but has also added more food for the learners. Honorable Nyati gave the school fencing to secure this garden. tine zvinhu zvakati kuti zvatakati zvatakaitigwa namp vedu eh, to begin with pane nyaya yefence eh, as you can see muchikaona kuti pana paschool tine shortage nenyaya yefence iyoyo fence yedu hainanatso kucover the whole school saka fence yamunogona kuona kubva kugedhe kutuckshop chinobata maybe to the western end e, takaipuwa na, na, na, na mp but pane imwe vakasachivimbiso chekuti pane imwe inofanirwa kuti kuti izouya yakatopechesewa fence yachona so weare still waiting kuti iuye igota cover the whole school Honorable Nyati believes in empowering women. At Bonzab Garden, he has supplied fencing that will cover three hectares. He has plans to build a well there that will take water from Mutofi River and make the garden more profitable for the women. Ma challenges etosangana nawo muno mugarden kunyanya ndeye mvura. Saka pa mvura takakumbira MP kuti vatiitire chibhorani then nekuti vakira way inodiveta kubva muna Mutofi River ichipinda muno mugarden. Pari zvino MP vakativimbisa waya inokwana 3 hectares. Let's take a short break. We'll be right back.

up to the district and province. That engagement should guide developmental programs that are meant to improve the livelihoods of the citizenry. The guest speaker, Dr. Gini, schooled the participants on the fundamentals of leadership. Kana vatungamiri vachifamba, vanhu vanokambaira. Kana vatungamiri vachimanya, vanhu vanofamba. Kana vatungamiri vachibhururuka vanhu vanomanya. Ani makuona zvekuitika? Kuda kuti vanhu havangoendi mberi kuvatungamiri vanhu. Ndovanhu vatungamiri ndo vanoseta pesi. Right? Eh, MP sevatungamiri. Honorable MPs. Ndimunoseta pesi. muconstituency yake ndimunoseta pesi yekuti eh, tinofamba tichiita sei it's important also for us to understand that the key determinant of success in any organization is leadership ukaona une shungu dzemoyo shungu dzomoyo dzokugadzirisa zvinhu then you are a leader then you are a leader In the book of Daniel, chapter 2 verse 20 leadership comes from god Honorable Nyati had a meeting with the local leadership of his constituency to encourage them to be people centered, result driven, and to be initiators of development in their localities. That realization pfungwa iyi kana ikapinda maari kuti ini ndiri pano ndakagadzwa namwari anova mutungamiri ari nani mese muri paposti imwe muri makansela ese asi umwe asarudza kuti ini pautungamiri hwangu ndoda kushandisa mwari uchamuona achidarika uya umwe wezero rake kana mutungamiriri agona kuisa vamwe vanobata zvigava apo napapo zviri pasi pake heis a leader Honorable Nyati promised the participants that he would continue to organize such seminars for the people of Shurugwi North. Tichawedza kuita maprograms akawanda ekukuimpawai kuitira kuti by the time yatinozonopedza 5 years umwe neumwe anenge awe empowered handi tiri kutaura nyaya yedisolution mm. of uh, mm. power handiti kana kuti of authority kureva kuti isu seshurugwi tinofanira kuzvimiririra tega kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadini saka tikatadza kuimpawiwa tinenge takufamba tiri murima The participants were happy with the knowledge they received from this seminar. Ndadzidza zvakawanda pamusoro peworkshop iyoyi kuti kana uchinzi mutungamiri uri munhu anofanirwa kuva ane hunhu ane chokwadi asingatsaudzi. Bva pano tonounganidzana musangano topana mazano nevanhu vatasiya kumusha uku sevatungamiri vaya kuhwa mashoko. ndichivaudza zvose kubva mashandiro nezvinotarisirwa kuti munhu aite chiitiko chaitika nhasi chinhu chatifadza uye tadzidza zvakawanda nenyaya yeleadership pano kuti kana tiri vatungamiri tinofanirwa kuve vatungamiri vane chokwadi vanotaura chokwadi vatungamiri vasina zvinenekwa vatungamiri vanomira eh, vakazvimirira vachitevedzera gwara romusangano zimbabwe's economy is agrobased

Ini politician anozviziva eh, tikaenda kumawards kwenyu kumadistricts kwenyu kwamunobva I'm very overcrowded by politicians. It's so much that at times I don't have interactions with variants. So we have decided to choose this day tizive zviso zvenyu ticreate network neushamwari so that mangwana kana ndauya kumadistricts enyu kumawadzi enyu it makes it easy for you kuti musamire muri nechekure asi kuti nemiwe muve part of the people that will discuss with me and tell me the challenges that you be facing on the ground eh, demo rinotema Eh, kunyange richitema sei rine nguva irinofanirwa kuti rivodzwe kuti rirambe richitema so munhu akaenda pabasa hazvina basa kuti une experience but you need to share and exchange information so that you can also grow so the moment unofunga kuti unoziva vega haugoni kukura Honorable Nyati always tries to find people who will motivate the participants and encourage them. Leadership chekutanga chandoda kuti nditaure chimwe ndechekuti vadikani muri muno ndakaverenga imwe vhesi inoti for we did not receive the spirit of fear but that of power love and a sound mind never ever look down upon yourself if you are a leader who feels inferior then you don't deserve to

Imimi varimisi mune tendency yekuzvitarisira pasi. Do you know for us as Zimbabweans kuti tiweretwe dzina Zimbabweans is because of you. Hakuna nyika inorarama ichiraramiwa upenyu hwakanaka pasina munhu anorimisa. Economy yedu iri agrobest. Kureva kuti kubudirira kweZimbabwe nekuputsika kweZimbabwe kuri maoko enyu. You are very very important mukati menyika yeZimbabwe. Do you know kuti imimi dai musina kuita propel division yapresident yecommand agriculture? Do you know kuti by now tingadai tisisakwanisa kana kurara but because makaita makatora muono wapresident mukamhanya nawo mukauya kwatiri sevarimi mukatimotivheta tikarima

Honorable Nyati has come up with ways of fighting poverty in all his wards in his constituency and incentivizing teachers. He has distributed over 15,000 chickens to the people of Shurugi North. We are also making uh, frantic efforts and we are doing all we, we can so that at least mapasi rates edu anga achikwirira. You know mubereki haaendesi mwana wake kuchikoro kunofoira yeah, and as parents we really feel kuti it's not fair to say uh, pachikoro panapa isusu weare aiming at having 80 percent pass rate and then the question is 20 percent yacho ndiye wana waani wanofanirwa kufoira we must look at every school of ours kuti inofanirwa kupasa vana at 100 percent then we know kuti the parents the teachers the community

The teachers are ecstatic about the program and are already looking forward to taking their chickens to the market. He did a very good initiative. It's a good project which eh, isu sechikoro tikatevedzera nzira dzavatidi dzavativhurira tikadzitevedzera chaizvo chaizvo tinowana development pachikoro he did a very good very very good stance our mp and we support him to for whatever he has done

as they managed to go for a trip using the funds which came from this program. Kapiwa huku idzi dzichikwana 200 yanga iri nyaya yekuti vaida kuti vanoti varairidzi vanova zvinovabatsira mukati mekushanda kwavanoita nehuku idzodzi. Pakati pamidzira 200 taiva nechinangwa chekuenda kuVic Falls, taiva neTeachers Convention, saka vakati regai tichigai tikupamidzire dzimwe pamusoro. saka nenge ari yekuzoita bechi yokutanga yatakaita patakaitengesa takwanisa kuti hazvaikwanisa kwatike vapundudzo yacho ikaitiramba ichivandudza kutiramba ichiendera nayo mberi bechi yacho iyo iri pfungwa yekutiyo kana zvinge zvazobuda zvakanaka zvose tikokwanisa kuzobatsirawo kuvarairidzi varairidzi vo ndovari kurana purojekti iyi pachezvavo ndovane mabhokisi acho zvese zviri kuitika zviri kuvarairidzi upenyu hwedu hwavandudzika zvemhando yepamusoro purojekti yakatisvitsa kuvictoria falls kwatakanga tisina kumboenda kwatanga tichitoshuvawo kuti dei tagona kusvikako nokuti takaita teachers retreat pfurikidza neproject iyoyi tikanogara kuvictoria falls for five days tichigara muhotel saka project yakatisimudzira the teachers at hanky have embraced the project and are already looking forward to bigger farming ventures which will improve their lives as well as those of the community. Isusu zvatiri kurota ndezvokuti tikawana project yemombe tichive tichifidha tichitengesa zvinoita kuti tikurumidze kusimuka tee tichiitira kuti tigowana vabereki vanotibatsira vawanewo mari dzeschool fees vachitibatsira pakuchengeta zvinhu zvedu dai taitowana famu chaiko chaiko Taitorida because kana tava nemombe tikatsvaga mbudzi, makwai nehuku dzedu dze dzaakuda nzvimbo yakati kurei. This project was not only spread to schools in Shurugwi North but also to the wards of this vast constituency. Women, youths and other special groups were also empowered by this project. Kuzeva maproject vanhu anokwanisa kumasimudzira zvine udzamu inini ndiri kutarisira a great change muno muwatford since takaona mavambo aonarable aranyati ndinotarisira kuti panosvitsa 5 years zvinhu zvinenge zvatinakira kuno kushurugu not constitution kwedu tikacalculata tinoona tine profit inenge iri pamusoro zvekuti tichikombera nemamwe mabhizinesi atinoita munomu toona kuti project inotipa profit yakati one day kukunda zvimwe izvi zvatinobata bata tichimboita saka iprojekti yakanaka yekuti tikaramba tichienderera mberi tinokwanisa kuita zvikuru tichibatsirawo vana tichibatsirawo vamwe vemunharaunda A social soccer club in Ward 18 is also a beneficiary of this project and have managed to fulfill their fixtures and buy themselves uniforms from the proceeds of this chicken rearing project. Netimu yebhora iri pano inotamba bhora saka yanga ichinetseka zvokutambisa munhabvu kusanganisa namabhora acho saka vanyati vakatipa huku vachiti tibatsirikane kuti tikwanisa kuti tirambire tichiindira mberi nebhora vatizoda kuti vatende misinyati nekuti kurudzira kwakatiitawo nemutambo wedu wenhabvu watinawo munzvimbo yedu wewati 18 Whenever a project of this magnitude is running, there are bound to be challenges. What are some of the challenges this project is facing? but challenge inozoitika ndeyekuti fanika eg kunoku kuwati 14 iroad nekuda kwekuti road yedu haisi yestandard saka transporting inonetsa saka kana kwangoita challenge yeroad transport yanetsa kwatoita challenge yemarket It is not only Ward 14 that is faced with the challenge of bad roads,

Tinoshanda murumu kunzwisisa uye vachititsvagira maprograms avanoona angatibatsira. Maprograms avo sakata saivori kune ezvo zvavanga vachiti vakamuvhukunura dhamu rokoko madhamu iwo anovhukunurika ese ari mudunhu ari avhukunurwa ah, tingange tagara zvakanaka atiramba ucheni nekushaya muriwo maprograms anoisiwa namp wavo migwagwa ha ah, mugwagwa hatinganyanyo zvake kutaura nezvakawanda nekuti pose pose pataitarisirira kuti hapafambiki vakaita kuti pafambike kunyange zvaisati yapera yese yese kana pane nzvimbo dzisingafambiki kuda dzangovawo shomanene He, however, lamented the need to look at the dip tanks of the constituency to help curb the loss of cattle, which is vital for draft power. Matipa edu haashandi. Eh, muna January ndiani mwedzi uya wadzakambova dzikaita mbiri mbiri umatanga asi takashaya kuti chii inongofuma yakagwadama mombe The mayor of Shurugwi town is happy with the way he's working with the National Assembly member in serving the people of the mining town. We are working with the, our honorable Nyatilaki hand in glove. Uh, Imwe project yatiri kuita naHonorable ndewater augmentation yenickel shaft yatiri kuzama kuti tiitire kuti maresidence edu asununguke muno mushurugu nenyaya yemvura yanetsa muno saka tiri kuita zimasco yakatipa eh, nickel shaft yekuti titore mvura imomo tichisupply kuvanhu saka tiri kushanda nahonorable nyati eh, vachitibetsera here and there kuti project yacho ifambe Magumese Primary School had become an easy target for the thieves, which saw teachers and the school losing valuables. Honorable Nyati beefed up the security at the school by installing burglar bars. mwedzi mitatu yapfuura pakapa paita dambudziko rokuti maticha aipindwa nembavha achirohwa mudzimba dzavo vachinopasigwa kuadministration kuchikoro honorable unyati vakavonawo zvakakodzera kuti vaise mabagla bars amunoona ari padzimba dzematicha nekuadministration kuitira kurejusa dambudziko rembafa kuti vasakwanisa kuwana access yekupinda mukati medzimba idzi nekuti headmistress wepanapa maisi mangu ndoumwe akakwanisa kuorohwa nembafa akapindigwa mukati medzimba dzavo On a parting note, what words does Honorable Nyati have for his fellow parliamentarians? When I talk to

first before everything else. We play out with the poem on Shurugwi. Shurugwi, Shurugwi cha Shumba Murambwe, Shumba Bangure, Shurugwi cha Hungwe Matapatira Ndanga, ndati chitora chitora nhema nhema mombe. Banga riripi tichekenyure tichekenyure chokwadi zvenai chekenyu shamba kuramba kukura zvamatenga zvakaoma kuramba kudonhedza musodzi kutsa ruzhinji kuoma kuti papata guru iguru ravakazvara vana vopuweiko tongogara takaringa kusvika pamwe mvura inganaya musave zirungadira tugwakawa mafashama mpangai ndopanga mhandire mazivisa kurasha chivanhu gare gare chavona rukatogotunga ndonoti puu muchikato gato zuva reveduwe risina kana nemiti yose mhangami dzokuvhima dzapera kuperera pacho musvisvimwa tonanga muna zhovoringo ndiye zhovovo dombwe kuira nokugara pamwepo imwi makara kunzwa ndapotereka boterekwa ndanzwa chiregai zvangu ndichipendera nemapendere gwenhororo jambwa veduwe nhamo yomwe hairambigwi sadza